Häerzlech wëllkomm zrëck bei enger neier Episode vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. Gudde Moien! Gudde Moien, den Här! An du?
Majo, gutt, a selwer? Oh jo, kann net kloen. Wonnerbar!
Wonnerbar. Dat üblech, de übleche Chaos. Chaos a Wahnsinn.
Genau. Mee mir sinn net hei fir iwwer Wahnsinn ze schwätzen, well ech mengen. Obwuel, dach. Jo, stëmmt och. Dat och.
Dat och.
Ënnert anerem. Et gehéiert zur Kaméidi dozou. E bësse schonn.
Chaoteschen Opbau a chaotesch Situatiounen. Mee nee, mir, mir gi weider an eiser Uncovered Series. Wéi gesot, eng bësse méi eng kuerz, kuerz Series, wou mer probéieren, Bands zum Virschäin ze bréngen, wou halt op gudden souwéi op schlechten Aart a Weisen dominéieren an och halt Saache wou wou d'Fans e bësse gespléckt huet, soe mer esou. Jo, genau. An do hu mer haut eppes, wat mengen ech eis allen zwee extrem um Häerz läit, ne? Richteg.
Maja.
Jo, et ass keen aneren wéi déi berüümt schwedesch Band Opeth. Yes. 1990 gegrënnt, oder ech mengen esouguer schonn 89 hat et sech inoffiziell gegrënnt gehat an an Schweden kann ee soen ech hat enke matkritt an engem Interview vum vum Mikael Ackerfeldt, also haut ass et sech kee méi kee kee Member wou haut an der Band ass ass et sech e Grënnungsmember gewiescht jo et war am Ufank komplett komplett anescht gewiescht. Den Ackerfeldt selwer war liicht méi spéit wéi zur Grënnung bäikomm. Hien hätt sollten de Bassist ersetzen. Deen eenzegen, deen dat net wosst, war de Bassist selwer. Ah, schéin. An war et e bëssen zu enger Konfrontatioun am Studio komm, also am Proufraum komm an esou weider. A schlussendlech war d'Halschent vun der Band rausgehäit ginn an dann war den Ackerfeld Gittarist ginn an esou weider. Dono hu se nach puer zimlech mies an net erfollegräich Concerten anscheinend gehat, bis iergendwann den Ackerfeldt relativ alleng mat der Band do stung an och de Sänger gaangen ass an hien huet da gesot, a komm ech iwwerhuelen dann elo d'Vocals, ech kucken dann och. Songwriting an esou weider ze maachen an huet eng nei Band opgestallt an dat war dann sech den Ufank vun Opeth wéi mir se kennen an yeah. han sech dann och decidéiert äh, progressiven Death Metal ze maachen. Ja Ech wees ech ähm, kann mech rënner wie ech die echte Kéier mat Opeth a Kontakt kom sinn ass äh, hues de heinz do so Sache gelies wie Opeth ass d'Schlofpëll vum Death Metal. Ja. An et ass wouer fir Leit, wou näischt mat der progressiver Spur an bëssen der méi Ja, melancholescher Säit äh, kënnen ufänken. Fir déi ass dat wahrscheinlich och beim den éischte Gedanke gewiescht bei Opeth. Ja, ja. Also mei war net anescht das. Mee, ich mein, och ich war lang net rakom. Ja.
Mee ja, si si schon eng eng gut Zäitchen dobäi, sinn och mengen schon méi wéi 10 Albumen, 12 Albumen vielleicht sinn ja, ja. äh, gemet an ähm, mee so hunn awer och eppes gemet, wou dann an dat ass mengechte Grund wieso mer haut hei sinn. Äh, Esou sinn d'Fans e bësse gespléckt, well se ab engem gewëssene Moment an hirer Karriär, an esou eng eng wäitgrënneg an déi erfollegräichsten Alben aus hirer Karriär sinn nach ëmmer déi aus der Death Metal Phas, wéi zum Beispill Blackwater Park, ech mengen dat war hiren mat gréissten Duerchbroch.
stellen ze ëmmer geläich mat Still Life ech mengen du och ja ja déi zwee Alben sinn och ginn iergendwéi Hand an Hand ass meng ech just fir eng Saach vun perséinlecher Preferenz well op et Produktioun ass oder sou dat ass du kéinst déi Albume kéinten och all déi Lidder kéinten op engem Album sinn.

déi strange Progressivitéit mat Death Metal gemëscht hunn an dann méi melodesch an Folk-Elementer dra bruecht hunn, dat war ëmmer esou. Awer dann hat de Mikael Åkerfeldt, deen u sech wierklech den absolut d'Häerzstéck vun der Band ass a Frontmann a Songwriter an alles, hien hat dann op eemol kee Bock méi gehat op Death Metal.
Dat kann en och mengeg also äh, et muss en net einfach akzeptéieren mé so dann also Ech hat genug Interview mat hinnen noch geguckt. Ähm, ech war selber net net wirklich begeeschtert, weil ech mech awer och op en Album gefréet hunn, dat ech hunn si de Moment scho gelauscht hat. Mhm. Ähm, also, oh, Watershed, dat war hire lächten Album wie gesot, wou gegrollt ginn ass a wo nach richteg eng hart Spuer. méi do hues du scho gemierkt, okay. Den Album hat eng gewëssen Iwwerhand vu clean Vocals a clean Parts, ja, wou ja. nach ëmmer super gut geschriwwe sinn, also dat steet aus der Fro. Mee wéi de Pit gesot huet, de Michael huet dono e kompletten Album geschriwwen, deen em net gefall huet. Also fir wat ech wëll net enke dat selwecht maachen. Ech wëll net nach en zweete Watershed man oder eng drëtt Verioun vun Blackwater Park. Ech man lo eppes komplett aneschters. An dun ass halt den Hummer komm an dat war Heritage an ech kann mech erënnere wéi Heritage ugekënnegt ginn ass. Dat éischt wat se wat se gewisen hunn war de Cover an de Cover huet mengen ech schonn gewëssenen Hauch u kloer gemeet wat ging passéieren.

Geil. Ja. Dat war ja, Progressive Rock, Rock, ganz Rock matlächt nach liicht Metal Aflëss awer just allengdings de Gitarren hier. Ja an och do hunn se de Gain vun de Gitarren esou ofgestallt. Ja an einfach äh, an einfach och vum, vum äh, Musik Musicianship Level hunn se gesot okay cool, mir mache lo dat doten. Äh, Mee dat mécht eis Saach net méi einfach. Mir kënnen net souvill Feeler ma wéi virdrun. Mir musse wierklech proper an, an dekadent an d'Detail goen, fir datt déi Songs nach méi erausstiechen. An esou ähm, wéi de Michael oft an Interviews gesot huet, si hunn vill Fans verluer äh, no Heritage. Ja. An äh, natierlech hunn se awer och e ganze Koup Fans nei dobäi gewonnen. Kann ja, so. ja. An ähm, wat du mal ja, no Heritage koum nach Pale Communion. wou praktesch och genau dat selwecht war wéi Heritage, mir sinn nach ëmmer an der progressiver Rockrichtung bliwwen an d'Leit hunn awer erëm gehofft, dass dass se ginn erëm growlen an dass se de Gain erëm bësse méi an den Distortion bësse méi ginn zouhuelen. Mee nee, se sinn e bëssen enttäuscht ginn. Et huet nach méi ofgeholl, well Pale Commune ass am Verglach zu Heritage, fannen ech, nach eng Spuer méi lues. Zimlech en jazzegen Album. Absolut. Ech mengen eis stéiert dat net, mir si selwer och grouss Jazz-Amateuren. Mee vill, vill Leit waren do esou, ah nee, Opeth ass dout, dat do, dat ass guer net méi dat. Jo, an dunn koum 2000, wat war et, 2016 koum dunn Sorceress, wou se awer nach eng Kéier gutt, nach eng Kéier d'Welt e bësse gedeelt hunn an wou s de, wou s de wierklech gesinn hues, okay, okay, also et wäert sech net méi Richtung Death Metal hin änneren. D'Opeth ass elo esou, wéi se elo kléngen. Genau, ja. Mee esou, wéi se elo kléngen, ass massiv gäil. Ass gutt, ja.
Soss ass war wierklech, jo, war, war erëm liicht, liicht méi haart, den Album. Trotzdem, jo, natierlech. Weit ewech vun deem wat se fréier gemaach hunn, mee ah wierklech richteg gäil, grooveg, komplex Riffs drop, gell, an deelweis awer och an esou dat Psychedelescht wat se an deene leschten zwee Albumen och bësse matbruecht hunn, esou war e gäilen Album, muss ech wierklech soen. Mech erënnert Sorceress zum Beispill an zemools ëmmer dat dat éischt Lidd, gell, also Sorceress. Ja. Äh, ass dat zweet Lied Sorceress, ja. Das ist der zweet, ja. Das ist der zweet ähm, u Black Sabbath, gell? Si kléngen dem Album héier se so okay, ähm, du wees wat se du ze motivéiert huet, so en Album wie Sorceress ze schreiwen. Das ist schon mal eng Hommage an all die grouss psychedelic an doomeg Elementer, wo Ende 70er ja, so zustane komm sinn. Also dat ass do a Sorceress agefloss wie a keen aneren Album, gell? Ja an Ope also Nackefeld ass och selwer grosse Black Sabbath Fan ne? Ech mengen dat Ja, ween net?
Wie net wie net ja da ass da muss du och dozou was soen. Ja äh, ja dono also Dono- lescht Vini war 2020 nee 2019 pardon do war dann äh, In Cauda Venenum komm en Album deen u sech nach méi luusch war well se hunn zwou Versiounen dovunner opgeholl, eng op Schweedesch an eng op Englesch. Ja.
wat an och en relativ riskante Schrëtt war. Ja am Fong war et mol souwéich äh, souwéich Story kennen, Fläit kennst du se och. Hier wollt just eng schwedesch Verioun man. Hier wollt yeah. eng englesch Verioun man yeah, yeah, yeah. ähm, an en huet just die englesch gemet aus Angst dass äh, mol net dass se nach méi Fans verléieren méi dass Opeth einfach so am Näischt géing verschwannen mat hirer Luschheet. Mhm. Mee ech mengen ech mengen ech schwätzen do fir dech a fir mech, wann ech soen, mir sinn allen zwee nach ëmmer muss ech soen, déi déi al Albumen natierlech dominéieren bei eis eis Playlëscht. Mee Elo kënnt de grousse Mee an ech denken, dat ass och dat, bei wou vill Leit einfach mussen äh, realistesch mol sech dohinner sëtzen, Kopfhörer undoen, buff, an der lauschteren se eng Kéier virun allem de leschten Album. Ech, so, ech muss soen, Sorceress war vun deenen bësse méi progressiven Rock-Albumen mäi Favorit, mee deen ass och mëttlerweil a mengen Ae gläichgestallt wéi In Cauda Venenum. Deen Album ass ass verréckt. Ass ass wierklech eng eng eng eng eng Rees duerch duerch e progressivt Labyrinth äh, vun vun vun Jazz influenzéiert vun dass das sou komplex dass ech scheinst du mat froh stellen wéi hunn déi dat wéi hunn déi dat musikalesch gemeet. Jo, wéi schreiws de sou eppes? Et kléngt wierklech mega komplex. Wat d'Leit och vergiessen, Oprouen sinn net méi sou haart kléngen, mä si hunn trotzdem nach ëmmer dat, déi düster Atmosphär, dat richteg donkelt a melancholescht, dat hunn se net verluer, gell? Dat ass nach ëmmer dran, dat ass nach ëmmer vun Ufank un gewiescht. An jo, dat. Gesoot, et muss een se e bëssen, ech fannen, et muss een se e bëssen. Muss een se ze schätze wëssen. Ja.
Schiss net. Ech mengen, et ass elo 10 Joer hier, wou se opgehalen hunn mam, mam Death Metal ongeféier, ne? Jo. An et soll een, et muss een, et muss een einfach se akzeptéieren an och déi, déi nei Albumen kann een se natierlech och net gären hunn. Jiddweree mécht do, wéi en, wéi en gär hätt, ne? Wann ee seet, Nee, nee, dat do ass, dat, dat lauschteren ech net, dat ass net Menges, Kann ech natierlech och verstoen, gell? Mä wann s de der schonn e bëssen op den Ouer hues, kann ech jiddwerengem nëmmen uroden, och déi Albumen ze lauschteren. Jo, ech sinn voll denger Meenung. Meng, bei mir lafen och déi al méi oft wéi déi nei, dat ass kloer, gell? Dat ass einfach. Dës si mat Metallica oder mat anere grousse Nimm. Jo, jo, jo.
Mir hunn domat ugefaangen, mee ech mengen, de Message hei ass kloer. Fir déi Leit dobausse wou Opeth kennen. wou vläit net esou waarm gi si mat deem leschte Material, lauschtert et einfach mat engem zimmlech oppenen Ouer a kengem judgmental ear am Sënn vun, nee dat do ass net méi wéi fréier. Well ech wär och genervt, wann ech hie wär an ech géing an all Interview gefrot ginn, jo wéini growls de erëm? Esou, ah. So, nee.
An ech menge mir hunn se allen zwee live gesinn, dat ass och elo schonn zwee Joer hier mengen ech oder annerhalleft Joer. Ja, ja, ja. Dat war Enn 2019, kann dat sinn? Ja, ja. dat war esou, ja. Dat war mat ee vun deene gäilsten Concerten, wou ech jee gesinn hunn. Honnertprozenteg, ja.
Eleng vun, net nëmme well et Opeth war a well et eng vun eisen absoluten Lieblingsbands ass, mee einfach. engem musikalesche Level an enger en, einfach engem ja schwanne ech fanne keng Wieler defir, well et einfach et huet et huet dech vun der éischter Sekonn un einfach matgerappt. Mhm. An ech denken, dass déi nei Albumen dat och kënnen oder wat heescht déi nei, déi lescht véier Albume kënnen och op hir Aart a Weis charmant sinn an dech verzauberen, sou wéi et en Album wéi Blackwater Park geméit huet. Jo, jo, sécher. Dofir fannen ech fannen iergendwéi schued, datt se, natierlech, se schreiwen nach ëmmer déck gutt Zuelen, se ginn nach ëmmer gutt verkaaft Albumen, wann s de bis e gewëssenen Numm hues, mee ech, ech ka mer, ech ka mer virstellen, datt se vläit nach méi dekadent an Zukunft wäerte Musek maachen.

Ech hu mer selwer elo, wéi gesot, ech hu mer fir e puer, puer Wochen hunn ech mer wierklech de leschten Album an den Kind of an Ennem um Stéck lafe gelooss, gell. Déi englesch, wou ech verstinn, mee du mierks, datt déi schwedesch awer méi perséinlech ass an datt et eng, eng, eng Aart vun, en huet. D'Lyrics wahrscheinlech missen upassen oder esou iwwersetzen, dass et iergendwéi nach Sënn gemeet huet. Natierlech, ja. Wat och net einfach ass. Wat och net einfach ass.
Mee jo, also lauschtert déi nei, gell?
Ech hunn och déi zwou Versioune gelauschtert. Déi schwedesch ass impressionant. Et ass wéi s de sees, du mierks wierklech, dat et dat et esou geduecht war. Am Endeffekt lauschteren ech awer och léiwer déi englesch Versioun, eben och well ech dann d'Lyrics esou ka verstoen.
Jo, dat ass kloer. Jo, net datt ech elo eppes kundginn, wat een net versteet. Ech mengen, een deen Death Metal allgemeng lauschert, versteet och net vill, wat de Sänger do grad seet, gell? Mä et ass einfach, ech ka mech méi verbannen domat. Mä dofir kann ee jo esou Bicher opmaachen, wou dobäi sinn, an, oh, esou, ah, dat séngt en. Ja, ja, ja. An da mécht et op eemol erëm Sënn, ne?
Ja, ja, ja.
Mee jo, et war just, dat hei war am Fong just geduet fir eng Kéier kuerz drop opmierksam ze maachen, dass do halt e gewëssene Rütteleffekt duerch d'Fanbase gaangen ass. Ech denken dat huet sech zwar, nach ëmmer, jo, et fänkt zwar esou lues u sech ze leeën. Wéi gesot, déi al Leit, wou näischt méi domat wëllen ze dinn hunn, loossen et sinn an et kommen nei Leit dobäi. Oder et ass dann esou Leit, wou einegermoossen en oppent Ouer hunn, esou wéi mir. Mir wëllen eis elo hei net hei eng Kroun opdinn, mee mir hunn einfach en oppent Ouer, well Och mir hunn vëlles an nächster Zukunft eng Lëscht ze maachen, well Metal ass schéin a gutt, et ass eise absolute Favoritegenre iwwerhaapt, mee och e Metaler muss heiansdo eppes anesches kënne lauschteren, also zumindest probéieren. An mir hunn och eng eng Non-Metal Episod wëlles, wou mer einfach mol déi aner Saache breettrëppele wou nach esou bei eis lafen. An dofir soen ech ëmmer, en oppent Ouer ass wichteg hautzedaags. An net an net ignorant sinn, einfach oppe sinn.
Jo, mee wéi gesot, ech muss awer och soen, wa lo wierklech een seet, ah nee, dat do wëll ech net lauschteren, akzeptéieren ech dat och, gell. Jo, iwwer déi Zäit do ass, do ass Hab a Malz verluer, dat ass kloer. Ech mengen, jiddweree seint, ne. Nee. Ech fannen, ech fannen, ech fannen et just traureg, well am Endeffekt ka jiddweree lauschteren, wat e wëll. Ech fannen deemno just e bëssen traureg, well s de dann awer och eppes verpasst einfach. Jo. Dofir hu mir eis jo ëmmer géigesäiteg dru gehal, Allez Pit, komm lauschter dat, ah nee, ech hu kee Bock, ah nee, ech hu kee Bock. An iergendwann denke mir, Wow, dat ass mega gäil!
Genau, dat hunn ech haut nach, du hues dat nach, ma Saachen, déi ech fir dech recommandéiert hunn, an ëmgedréint, mä dat wäert och ni änneren. Dat wäert ni änneren, dat ass jo dat Schéint un der Musek. Et muss och soen, datt den Ackerfeld selwer hat gesot gehat, sou oft wéi hien déi Fro gestallt gëtt, Wisou, wisou méchs du kee Gröhlgesang méi? Mécht en awer och frou, ne? E mécht e frou, well datt him beweist, datt déi al Saachen immens vill Leit immens wichteg sinn. Jo. Datt mécht e frou op déi Aart a Weis, och wann en d'Fro vläicht net méi wierklech kann héieren, mee datt gëtt him awer d'Gefill, datt seng Band geschätzt gëtt vu ville Leit. Jo, an en huet eppes richteg gemeet deemools. Genau. genau ech fand dann ëmso ëmso méi muss et respektéieren dass se seet déi Zäit ass riwwer ech wëll dat dote man ech, ech wees net dat fand ja. nach méi Respekt am mengen an ja, ja mit da soll bis schock gewircht wo se gefangen mat ope fleisch dran ich mein, black waterpark war mein echten album an dann still life und ich bin dichcht okay dat tut da so geil an ope war von den wenige bands wo ich mir dichchten durch die ganz diskografie Wëll lauschteren vun hanne bis vir, och wéi egal wéivill Album et sinn, an dat hunn ech och gemaach. Et ass kee schlechten Album dobäi, guer net. A wou ech bei Heritage komm sinn, dat war awer esou den éischten Moment, oh, Wat ass dat do fir dir?
Hm, ass e bëssen enttäuschend awer den éischten Moment. Pale Communion och mat Sultans ass e bësse méi waarm ginn. Awer jo, wéi gesot, wann s de se e puer mol lauschters, et ass nach ëmmer oupef. Och wann yeah. nämmi so hart ass mir das nach ëmmer open. Ja, yeah. Ech kann mech och erënnern, wéi Heritage fir déich gelaf ass. Ech sinn d'Lidder am Schnelldurchlaf fir geskippt. Ich dachte, hey, mir irgendwer muss ja yeah. mal raus yeah. bis mir yeah.
eng so
genau dat Git da sinn an dann neicht einfach. Ich meng dat Herz Lit wat drop ass ass Slither mengen ech an dat war en Hommage fir yeah. Ronnie James Dio deemols. Mee jo zwee Joer virdru gestuerwen ass oder sou. Ja, ja, ja.
Mee jo, ähm, mir halen eech lo net zevill weider hei mat Open op. Also mir wëlle just kloer man, äh, do gouf et e puer Saachen ze soen. Mir hunn se hei gesot, am klengen Format natierlech. An ähm, mir maache weider mat Uncovered-Episoden. Vläit hutt Dir jo och äh, Suggestioune, wou mer kéinte maachen. Metallica ass e groussen Anwärter, kënnt och nach iergendwann eng Kéier drun.
Dat ass eng ähnlech Story ënnert anerem. Mee do ass natierlech, ja, et ginn der genuch. Mee bis dohinner géing ech soen, mir beloossen fir dës Kéier dobäi an dann héiere mir eis deemnächst hei erëm, mäi Frënd. Genau, merci fir d'Nolauschteren an dann bis demnächst bei Kaméidi. Au revoir.